Andũ arĩa mũtuĩte Jehova ihonokero na mũkamũtua mũ rũi wa mbara cianyu mũkaiga mwĩhoko wanyu guoko-inĩ gwake ndĩ na ndũmĩrĩri njega ngũmũkinyĩria. Ngai ekuga mũtikanorwo nĩ hinya ona kana muone ta ariganĩirwo nĩ inyuĩ aroiga kĩrĩro kĩa andũ ake nĩ gĩa ũtukũ gwakĩa nĩ gĩkeno na ngemi cia ũhotani ndanyita ngemi Ehe. na- na ũhotani na ũtukũ Aya. kagua ĩni akwĩra anyitanga nganyita handũ O- o- o ndaina ũkanyita handũ-i ĩni hĩndĩ ĩmwe jesu aima hekarũ arutwo mamwĩrire ta kĩone

Eh, nĩ ambe akĩine. Ambe Ambe ine. akaine. Ũkaki. Ũka wĩine. Kaki si wa mũthoni. Na ikare hau ambe ine. Eh, maina ngeithia. Yes, mambo. Poa. Niĩ njĩtagwo atĩa? Kishi wa mũthoni. Njĩtagwo Kishi wa Mũthoni. Na nĩkĩ wogire nĩ ndarũria rĩĩtwa? Nĩkũnyita ũrĩa augire. Waiguire tondũ ndaugire atĩa? Kiss wa mũthoni. Na wee ũkĩnyita atĩa? Na niĩ ngĩnyita, ndanyitire mũthoni. Ũkĩnyita mũthoni? Ũkĩigua nĩ rĩa rũra? Niĩ ngĩigua nĩ rwa rũra. No rĩu nĩwanyitire wega rĩu i? Rĩu no wĩre andũ ũrĩa niĩ njĩtagwo? Ta rora andũ harĩa ũguo ũmere ũrĩa niĩ njĩtagwo. Etagwo etagwo Kishu wa Mũthoni yes na nĩ arĩ anjerera kaingĩ na na nĩ ũĩ nĩ nyinaga na nĩ mũĩ nĩ akĩinaga ĩ mena mena mena mũirĩtu etagwo Lois Kim

Oa agoko. Eh. Nyo ngomera ni za watia. Lois Mwangi. Lois Mwangi. Mm. Mm. Rĩu ũrĩa mwokĩte nake ah, DJ Sasmo eko ngai DJ Sasmo ega thabarĩ ega thabarĩ athiĩte mm. no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũĩ kũrehera ndarama rĩ twoka nake nĩ ũrikanaga DJ Sasmo mm. na rĩu rĩ tondũ niĩ ndĩ mũini rĩ mm. nyĩmbo ciakwa wagaga kũina nĩkĩ ciaku ndinyitaga ciakure ciaku nĩ nditũ takĩ ciaku nĩ nditũ ĩ ta rĩrĩ ciaku nĩ nditũ takĩrĩa takĩ ta mũrigo ciritũhagĩra kũmaina kana nĩ ũtaciguaga ciaku nĩ nditũ Nakuinire kamwe. Ta ta ta ina rumwe njigue geria tu hanini. Ai ndio ndiracimenya. Aya mwere akoinire. Akuinire kamwe. Akoinire githĩ tiguo? Akuinire nĩgetha ũmenye. Ĩni. Nyinira rumwe nĩkĩo ndĩrũmenye. Nĩkĩo ũrũmenye i. Nĩ ũkũnyita ndakũnyi ndakũinĩra. Eh. Wĩna ma? Eh, bwana. Wĩna ma? Nĩngũnyita. Wĩna ma tũgerie. Abe ine ũthikĩrĩrie. Ile tua. Mm. Eni. Kana ngwĩkĩrĩre thimũ-inĩ. Ũrenda kũinĩra kana ngwĩkĩrĩre thimũ-inĩ? Wĩkĩra eh, thimũ-inĩ. Nĩkĩo njigua rũĩ ruothe. Rũĩ ruothe? Mm. Ah, ndatua kũinũka nĩ ngũgwĩkĩrĩra thimũ-inĩ tiguo? Mm. Reke ngũinĩre hanini. Mm. Andũ arĩa mũtuĩte Jehova ihonokero na mũkamũtua mũ Rũi wa mbara cianyu mũkaiga mwĩhoko wanyu guoko-inĩ gwake ndĩ na ndũmĩrĩri njega ngũmũkinyĩria. Ngai ekuga mũtikanorwo nĩ hinya ona kana muone ta ariganĩirwo nĩ inyuĩ. Aroiga kĩrĩro kĩa andũ ake nĩ gĩa ũtukũ gwakĩa nĩ gĩkeno na ngemi cia ũhotani. Ndanyita ngemi na ũhotani na ũtukũ.

Nyita Aine. nĩ wona nĩ nĩ kũnyita. Eh? Nyina gĩbungo waigua nĩ kũnyita. Eh. haya reke tũigue tũigue kana Lois Mwangi nĩ anyita Mũrũ mwarĩ ngwenda wĩtĩkie igweta no nene wa thĩno no tonga ciothe nĩ kanino no kiugo kĩa Ngai gĩtigwo kĩhandĩte. Hallelujah. Wanyita kĩ? Tuga ameni. Kĩhandĩte. Kĩhandĩte. Nĩguo nĩkĩo kiugo kĩu ĩ. Nĩona kiugo kĩa Kĩhanda. Kĩhanda. Nĩ kĩhanda. Rĩu ndanyita hau. Koguo Rũicia ina nĩ ũranyita? Ĩni. Niĩ ndaina ndũranyita? Rĩu mwario mwario wa Kici rĩ, eh? niĩ ndiranyita wega. Ndũranyita. No wa Rũici rĩ, Eh. nĩũraigua kwĩhanda Tanduraici rĩ, tanduraici rĩ, yarongerera kavolume kanini. karaingĩra ngoro Ĩni, a- a- kavo- akongerera kavolume kangĩ, ngaigua, ngathikĩrĩria, Ehe. ngaigua kĩhandĩte. Ehe. Eh, eh, niĩ niĩ ndĩrahĩtĩrĩria ha

Eh? ndikwendaga kuga ũguo No nĩguo. Hena kama. Ndakwenda ũkabira. tiguo tiguo ngwendaga kuga Eh, ũkwendaga kuga atĩa? kimba Eh? ndanyita tondũ rĩrĩ ta tondũ angaya kaboni Mwĩrĩinĩ nĩ ũreka Thĩna no ga volume. Aya, mwĩra ongerere tuone kana nĩ akũnyita. Raici, raici, raici arongerera kaborimu kangĩ nganyita. Mhm. Mm. niĩ ngaremwo kuongerera Na kabori nĩkĩo ndanyita mũha- ĩhande kĩhandĩte ĩni. koguo njokere rĩa mũico tuone kana nĩ ũkũnyita nyongerere ka volume kana tũine na Lois Mwangi Ĩĩ ina ina raici. tũine nake Mm. haya Mũine- auga mũine tũine- nake. au- auga tũine nawe nĩguo one kana nĩ ekũnyita

Hekaru. Wewe tunaigwa hekaru. Aya enda ni tona. Na mahiga ni waigwa. Eh, na mahiga. Eh. Ni rwa kina Castro ni aranyita wega. Aranyita. Eh. Na ni ndaigwa mahiga. Ndaigwa kihande twa maitho. Mm. Eh. Kogwa ni muongerera kaborimu. Eh. Eto tieka wega. Ĩni, ngwenda muongerere volume ũguo. Nĩkĩo we ũtona- ndo- ndũnongerera tondũ ndinanyita. Rĩu nĩ We wanyita. ũ- ũ- ũ- ũkwaragia wĩ wiki, Ehe. ũkaina, Ehe. ndinanyita ona kĩ. Ah, no rĩu ĩndĩ ageria Mm. Ah, rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ nĩ nĩ ngakorwo kĩrũmenya ĩtiguo waĩkĩrĩrwo thimũ-inĩ rĩ Nda- ĩ- ĩ ndũkorwo menya Mm. niĩ ndaigua ngobia Afu maina nĩ wĩiguĩte ndĩna rwĩmbo rwerũ? Ah, rũrĩkũ? Ĩ rũrũ rũrũ ndĩronire ũkĩina. Rũrĩkũ? Kana ndũĩ nĩ rwerũ rũu ũraina? Ũĩ rwĩmbo rũrĩkũ rwa Lois Mwangi? Ũĩ rwĩmbo rũrĩkũ? Tamba ũine. Ndokĩra Ehe. Ina hanini. Na ũkahutia gĩbungo. atĩ ndokĩra ndĩna ũgima wa mwĩrĩ

rũngĩ ngaigua atĩ gũtirĩ ngai ũngĩ toyũ na gũtikagĩa Hĩ, rũĩ nĩ rũrĩkũ? Niĩ njake rũĩ rũu. gĩbungo hau wa- Tige hau- rũ- rũu wa- warũiguĩrĩire kũna niĩ ndirũĩ. ĩĩ ti rũrĩa andũmĩire Rũrĩa rwerũ. Oh. rĩu rĩu hau hau mbere rĩ ngaigua atĩ a- atĩ mũmenyereri mũmenyereri mũmenyereri mũmenyereri ũtukũ Mhm. na mũthenya Ĩĩ.

Amen. Ah, nice. Ai. Ai, nĩ niĩ ndongerera thauti twĩ na raici. Ai, we ndũnaiguĩkana. Ndi- Ndiraiguĩkana. Ai, ndũnaiguĩkana. Ina rĩngĩ ũigue. Ai, Ina, Lois ina arai- ũigue. Lois Aya, ico. ĩra Lois ndakaine, ũigue. Raici ũraiguĩkana na niĩ ngaiguĩkana. Ta- ta rĩu ina tũigue kana nĩ Ĩ, ekũigua. Ina rĩu tũine nawe. Gũtirĩ ngai tayo na gũtikagĩa mũmenyereri ũtukũ na mũthenya ĩkaga wega Taka kaoru na muthenya kawacithia nĩ twari aku. Haleluya. Amen. maina ndũrakĩambata mũno mani kaũ ndũragĩthi wambatĩte mũno kore ndanjitwo Atũitwo. ĩni Ai. ũrathi wambatĩte o ũrĩa tũrathi tũkĩinaga noguo nawe ũrathi wambatĩte Twathi twathi twathiani nawe Eh. we ũgatigwo thutha. o pole Ah. no ndiageria Nĩ ũrageria ĩ, no ũragĩtigwo thutha nĩkĩ? We ndiragũtiga thutha, no ũroka, no ũroka. Ngũtiga thutha rĩngĩ, no ũroka. Aca rĩu reke tũine nĩ ũmenye nyi- rĩu rwĩmbo rũu rwa rũici niĩ ndirũĩ ta ta ina rũmwe rwa mabuku Ndũrũĩ. ina rũmwe rwa mabuku one Aya arũmenya. ararũmenya Ngai, ndũmũbundithie. nĩngũmũbundithia maũndũ no kahora ina rwa mabuku wone nĩ ngũina wega Mabuku marĩ. Ah! rwĩmbo rũmwe rwa kanitha kanitha rwa kanitha kĩgoco. Kĩgoco. Mm. Nĩ njũĩ cia mahoya mũno. haya Taina. tũina rũmwe Taina. Cia sami nene. aya Haya, taina tũthiĩ. Atĩ Ngai warĩa me muoyo

Nawe nĩ kũiguaga nawe ũgĩũkage kaingĩ tondũ ndũrĩ wagĩũka nginya rita rĩmwe rĩ, ũgĩũke nginya ũkĩone, ũkĩone, ũkĩone arata akwa ũngĩ etagwo Salim Choranji, Loici. ũngĩ kichwa wa mũthoni ũngĩ paksoni na na ũngĩ kastro na ũngĩ juma moto Basi. na Ati- ati ũrĩa etagwo atĩa juma moto jumamoto Eh, na na mm, nĩ jumamoto kana nĩ chumamoto eh?

kana cikĩinwo ina cikĩinwo aina cikĩinwo rĩu tũcokere na tũine nginya sunrise Haya. Nĩ twĩ serious, nĩ tiguo? njigua warĩ nĩguo hanjagia kweli Eh, eh. tũine korasi nĩyo njũĩ hĩndĩ ĩmwe

rũciũ nĩ ũndũ wa rũciũ Nduona nĩ ũrararia. Ndĩragera. rĩu maina rĩ nĩ wokĩte nairobi ĩtiguo Ĩĩ, ndokĩte. nũ wakũrehete Ya, nũ wakũrehete nairobi Nairobi. Mm. Eh, na niĩ na niĩ nĩ nyendaga kuonwo kũu Nairobi, Mm. ka banana. Na banana nĩ kwa raici. Ĩĩ, nĩ twathiĩ. Wanjĩrire gwaku. Ĩĩ. na na ngaigua kũngĩ kwa MC gwĩtagwo nyambu Aha. Atĩ ũ? Eh, ti nyambu Akawi kanyu nĩ kĩ? ai rĩrĩ Kaka kagui kaka. ũtuma tuma Tuma harĩrĩ, wakĩra hena MC wĩtagwo Nyambu.

Na rĩu Nairobi rĩ, Nairobi rĩrĩa wokĩte rĩ, Hena mũini ũngĩ okĩte Mm. akĩndehera rĩrĩ kwanza mzee andeheire rĩrĩ maithikiri mhm, ũ, nũ aku- nũ akũrehire maithikiri? Aya, MC. MC akũreheire mũithikiri MC na no no ririkane tũkĩmwĩtia nĩ rĩrĩa twake- twarĩ gũkũ na Paxson na na kũrũria na na Castro na Chumamoto

ndagũcokeria ngatho na ngũnyitithanio nawe tondũ nĩ wagĩũkĩte Mm. na ũgĩũkaga kaingĩ Ũkage maita maingĩ. Ũramũcokeria ngatho nĩkĩ? na eh, Ũramũcokeria ngatho nĩkĩ? eh, Ũcio MC rĩ, Eh. ũramũcokeria ngatho nĩkĩ ekire? ĩndanaire indo Irĩkũ? Ĩ mũithikiri. Nĩwe warehire mũithikiri? Ĩni. Na Maina tondũ tuma nawe na harĩa na ndũnoka na mũithikiri ĩ, wĩkũ? Ka wendirie? Naa. Ĩ? Wĩkũ mũithikiri? Ngethetia. Wĩkũ? Wĩkũ. Wĩ gũkũ. Ai. egũkũ egũkũ wa nyũmba wĩnama ũkĩmũcokeria ngatho wĩnama noiga gũkũ nyũmba ĩ ndũkanage kũiywo no ũthiĩ ũrehe no- no- ũrakĩonia andũ no- kĩrĩa ĩĩ. karanja wa ng'endo No- no ũthiĩ ũke naguo thaa ici arĩa nginya ingĩ aca mbo tigane na icio ingĩ arĩa nginya nginya ingĩ nginya ingĩ arĩa nginya ingĩ itarĩ ndona ingĩ Tatĩ. ingĩ itarĩ ndona mhm. takĩ akandehera atĩ kĩrĩa akandehera rĩrĩ ũũ nĩkĩ rĩrĩ aya nĩ andehire nginya kĩrĩa nĩguo akĩndehera akĩndehera mũgutho thogithi mhm. mhm.

Nĩ ũkũmera. Ngenda kũigua. Marenda kũigua. Box. Ĩrĩa ĩrĩa ndĩrenda kuga nĩ nĩ ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ wa mũbuto. Mwana ũcio nĩ mũgĩ. Rĩu niĩ ngũkũragia atĩrĩrĩ Maina, nĩ wokĩte Nairobi. Ĩtiguo? Ĩĩ ndokĩte. Nũ wakũrehete Nairobi? Ndũnanjĩra. Nabu, Ehe. baba na Kamau na Emilio. Na Kamau na Emilio. Na muoka nĩ Eh, mwathire. Emilio ndogete naye ndokete Emilio. Emilio nda- Emilio ndarĩ kuo. Muokĩte na Kamau nao. Kamau baba na mamu. Emi eh Emilio arĩ goko. Nĩkĩ agire gũka nĩkĩ? Mwatigire Emilio nĩkĩ? Rĩrĩa ndehara ndeharĩirie Eh. ndamenyire rĩrĩa twathire mũtiendaga gũthiĩ nake Ĩhĩ, ndamenyire rĩrĩa twathire oh, na rĩu rĩrĩa mwarĩ nairobi rĩ nĩ mwathire kanitha Eh, nĩ mwathiaga kanitha na Nairobi Hmm. tũgwo eh, tũtingĩaga gũikara kũu ndĩroria kana nĩ mwathire kanitha nairobi he kanitha mwathire mm. ĩni Kanitha ũrĩkũ? Ai, KCM. Aya. KCM wa Reverend Ben. Aya. Ndakuonirie ũkĩina kũu. Papa Lesi ndakuonire wĩna kĩongai kũndũ. Eh, twarĩ rĩrĩ twarĩ Kameme FM. Ndamuonire ũkĩmũnyita ũũ. Imeibiwa. Shikwa shikamana. Ngai. Eh? Ndamũnyitĩte ũũ. Eh? Ngai mwathani. Wamuoneire kũ Ngai? Kaĩ ũyũ Reverend Ben we? Ĩni, ai, kĩa Ngai. Mm. A thimũ-inĩ Emilio. Ehe. Na nĩ ĩrĩa- thimũ ĩrĩa ya blue. Eh. Nĩ ya blue. Mhm. ngothiete kumurora ndero ati wakina rais wako pale barabara nduka njukite njukite Mhm. ndamenya ri ndamenya riri Ai, ndawe atĩrĩrĩ ebu njana kasa mimi ndarajia ai ndakorwo ndarĩ ndarĩ ho Ndũkae Tondũ wa- kũmaka. tondũ wakorwo ndarĩ ho rĩ tondũ wakorwo ndarĩ ho rĩ nguga atĩ- ngũmwĩra atĩrĩrĩ cokera aica mimi ndarajia Ngai. Ah, no nona nitugiukire nake Ona nitokire na Sami. indu na turi andu ega Onoko mũtiokire mũti- mũtingĩoka nake Ehe. ndingĩamwĩra mũco- mũgũcokere Oo, na ithuĩ tũrĩ andũ ega nĩ tũkũreheire Sami Mũcharanjĩ tiguo Ah, rĩu ngũkũragia atĩrĩrĩ wanjĩra nĩ ũĩ Reverend Ben ĩtiguo nĩ ũĩ nĩ ainaga

mũrĩithi gĩtwĩre rĩu Trees of the dead. taina rwake hanini rwa tiriza Thĩna nĩ umagwo, thĩna nĩ umagwo, angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ, na nĩ na cari yakwa,

angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ na nene cari yakwa ndacicinde ciana iria tũcacĩirwo nacio thĩna nĩ umagwo thĩna nĩ umagwo thĩna nĩ umagwo angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ na nene cari yakwa ndacicinde ciana iria tũcacĩirwo nacio thĩna nĩ umagwo Ndũnakiuga harĩa tũkũrĩkagĩrĩria. Haleluya. Amen. Rũrũ rwa Tiriza rũtingĩrĩkia ũguo. No eh no rĩkia guo eh wena ko rĩkia guo no wende ona wende ona ona atigĩrĩra guo uta uta kuga guo rĩ no sawa Na rĩu nĩ ngũhe kĩũria ndakũria na ndũnanjokeria maina. Eh. Rwĩmbo rwa Reverend Ben. Kana niwe wini Nĩwe. kana niwe winite ndire mutwe mwega. Niwe winite ndire mutwe mwega. Taroine. Anga nĩ ma ndikoragwo mũtwe mwega. Rĩu nĩ rwao. Ndioyo. Nduri waruigua. Ndioyo. Ĩ Monica ĩinaga atĩa? Eh. Ũyũ njiguaga akiuga atĩ rwĩmbo rugagwo atĩrĩrĩ

Nginya aya. Ehe. Nĩkĩ kawamaka? Eh? Nĩ ng'ombe yaringwo tarĩ gũtikwo. Eh, ne- Haya, ina. Ina rwa moni kei. Ati ona tũngĩ. Ona twagĩa ũg- ũgima wa mwĩrĩ. Ehe. Na ũrĩa ugaga rĩu. Nĩ nĩ ta rwĩmbo rwaku. Ĩĩ, Ona twagĩa ona twagĩa ũgima wa mwĩrĩ tũtingĩhootwo ona twagĩa mwĩrĩ wothe kana andũ othe tũtingĩho tũtingĩhootwo haya rĩu ĩ rĩrĩa mwathire kwa reverend ben rĩ nĩkĩ wamũtwarĩire ngũkũ ngũkũ kana mbũri Ngũkũ. Ĩ? Ngũkũ. Ai. Nũ wonire? Nũ nũ wakuĩte ngũkũ? Nĩwe kana nĩ Emilio? Ngũkũ. Kũhererwo. Yoereirwo kũ? Ĩ mũkanda-inĩ wa nduthi. Mwathiĩte na nduthi? Ĩni. Kuma gũkũ mũgĩthiĩ Nairobi na nduthi? Ĩni. Ĩrĩ kũ? Ĩno ya reverend Ben. ino ya reverend ben ehe hmm. na gaka nguru haha ya ina nguru haha ene ene ge nguru ina nguru ni ndathiĩte nayo rĩu tũkĩmĩtiga maguta-inĩ ĩkĩrwo maguta ithuĩ tũkĩnyita ngũkũ ũguo tũgĩthiĩ tũgĩthiĩ tũkĩoya ngari tũgĩthiĩ tũgakinya handũ tũgathiĩ tũkauma tũkarĩa tũgathiĩ tũgakuo nĩ ĩngĩ tũkarĩa tũkarĩe rĩu tũgakinyia kwa reverend ben tũkarĩa Mwaki... Rĩu tũkorio atĩ karĩ karĩ nĩ ngũrũ baba akauga ĩĩ nĩ gakũrũ nĩ gakũrũ ko nĩ gakũrũ no amũririe kana nĩ ngũrũ na Ferandi Beni Eh. akiuga ko nĩ gakũrũ ehe tondũ ko nĩ gakũrũ ko karĩ Ĩĩ, ko nĩ ga- gakũrũ. ko karĩ gakũrũ Beni Eh, gatũ kagũkũ kana ga nduthi nduthi eh Oragia nduthi kana nĩ ngũrũ, Ehe. akĩuga nĩ ngũrũ. Ehe, na rĩrĩa augire nĩ ngũrũ Reverend Ben ekire atĩa? Eh? Eh, Rĩrĩa augire Reverend Kuga atĩrĩrĩ, akĩuga kamaina goke haha, niĩ ngĩũka ngĩũka ũguo ngĩũka ũguo, Ehe. akĩnjũria nĩ ũnjũĩ niĩ? Ehe. Ngĩmũria niĩ ndikũĩ. Ehe. Ndũĩ Reverend Ben? Ndamenyete. ndiamũmenete akĩnjũria nĩ ũnyone nĩ ũnyonete ngĩuga ndi aca ndikuonete Mhm. akanjũria akanjũria rĩngĩ atĩ Eh. akanjũria atĩ akanjũria atĩ atĩ thaa ici nĩwanyona ngamwĩra ĩ thaa ici nĩ ndakuona andũ mathekete Eh, kũu kanitha-inĩ ĩ ni nĩ aingĩ ona ndatigagĩra kũgeithania ĩ Eh, nĩkĩ ũ- nĩwetiga- nĩwetigagĩra andũ Nĩkĩ? kai Nĩ andũ aingĩ? he Mm, we andũ acio othe mm. Kwani nĩ andũ aingĩ? heni Nake Reverend Ben a- a- a- a- wamwĩra rĩu nĩ wamuona rĩ, Mm. acokire agĩkwĩra atĩa? Yeah? acokire akĩnjĩra atĩ ah, kila mũndũ arehe arehe mbia cia kũhũrĩra baba wa maina kĩrĩa cia kũhũrĩra baba wa maina nduthi nduthi eh, uu, friday rĩ Andũ makĩrega kũruta mbia. nĩmaragire na- nĩmai- nĩma- matiaragire Eh, magĩikia kamwe Reverend Ben akĩruta Ehe. arutire ĩyo Ĩ kamau nĩ arutire. uu kamau ndarĩhire kamau namenya kamau namenya ndarĩ na mbeca nĩ acitigĩte nĩ acitigĩte nĩ ariganĩirwo mbeca Eh. Mm. Ĩ muoka gũkũ ndakũneire. Yeah. Nda- nda- Ona muoka ndakũneire. Kamau. ai tũcoke Eh. ai

Rĩngĩ wangĩra baba atĩrĩrĩ baba ĩrĩa ĩyo ĩrĩa nduthi ĩrĩa twagũrĩirwo Mhm. ĩngĩthiĩ gũtengerera ĩ ai ngĩona rĩrĩ ai ũyũ nĩ reverendi Ben niĩ ngatie Mhm. niĩ ngĩmenya ũyũ nĩ- nĩ ũ reverendi Ben Reverend Ben yani agĩkũgũrĩra nduthi Mwĩna baba. ĩndu na nĩwe agũrĩire kana nĩ baba agũrĩire nduthi Eh? Nĩ wagũrĩirwo nduthi nĩwe kana nĩ baba? Nĩ baba. Rĩu rĩ tũkĩheo baba ri- akĩheo reflector na tũkĩhe na ithuĩ rĩ baba na na niĩ tũkĩheo helmet ithuĩ rĩ tũgĩkĩra rĩu tũ ngĩ- ngĩ- rĩu rĩ reverendi agĩteithio ngĩmũteithia yakwa agĩkĩra

Ĩĩ. Agĩcoka agĩkwĩra atĩa mwarĩkia? Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, Eh. ĩno nduthi tũmĩhoere na tũmĩ na na twĩke atĩa? Na mũmĩendie. Ĩĩ. Ca. Tũtiramwendia. Eh. Tũkwendia gakũrũ. Eh. Tũkwendia gakũrũ. Eh. Rĩu rĩ, Nĩ mwahoire? eh, tũkĩmĩhoera na tũkĩmĩitĩrĩria mm, maguta. Mhm. Ĩĩ. Na ĩgĩkĩrwo sticker ya JCM. Ĩĩ. Nĩ ndonire ĩgĩkĩrwo sticker. Warĩ kũ? Ndakĩmuonaga TV-inĩ. Aya! Mwakĩrĩ TV-inĩ. Mm, Nũngĩ wanonire. Wanonire TV-inĩ. Yeni. Tũgĩkĩra nduthi maguta. Ũkĩũria atĩrĩrĩ. Mm. Aya, nĩ njĩra ũrenda kuoya thauti yakwa yaria nayo. Kandi ũrenda kũmĩoya. Ũrakĩenda kũmĩoya. Ũkĩũria atirĩrĩ. Ta- ta mũ- eh, ndanacokia tamba ũmũrie atĩ ũramũria kana nĩ arenda kĩ Eh? ũramũria kana nĩ arenda gwĩka atĩa Ka arenda kuoya thauti yakwa. ta kayoyaga Ĩni. Nĩ wahe rũtha. Eni. Ndĩna rũtha rwa kũhũthĩra thauti yaku? Eni. Gũtirĩ copyright? Ai, ndigũkametia. Ah, good. Ũkĩũria atĩrĩrĩ. We thauti yakwa na wenda kuoya. Eh, aya, oya na enda kuoya i. Aya. Aya, eh maina. Wenda kuoya. Ũkĩũria atĩrĩ nĩ nĩ Reverend Ben. Mm. Nĩ ũkenete nĩ gũka gũkũ ũkiuga atĩa? Ĩĩ nĩ ngenete. Eh? Wona wona wona kĩ? Kanitha ĩno. Kanitha ĩno, ehe. Mm. Wona ĩhana atĩa? Ya? Wona ĩhana atĩa? Ĩ njega. Ũguo nĩguo oigire? Ĩya, ĩ kweli, nĩ ũraririkana. Sami, Sami, ndonire wĩ wa biũ. Mm. Mama mbica ĩno Ũkarĩte mũno ũũ. Hmm? Ona ũrĩa ũkarĩte. Nginya karemba. Kĩremba nĩ kĩa white wakarĩte na kakĩ. Ĩ white. White ũkarĩruta kũ? White. Eh. Kĩrĩ kĩremba-inĩ. Ai. Ngĩona ti rĩrĩ. Eh. Kĩremba nĩ hwe. Ngĩona ti. Eh, kĩremba ti white gĩakwa. Kapo. Gĩkĩ gĩaku nĩ gĩa white gĩkĩ. Ngĩona ti rĩrĩ. Gĩkĩrĩ kĩa white. Nĩkĩ? Ĩta andũ ĩmwe kũrĩ no. Ehe, ũngĩanjĩkĩrire gĩa papũ tondũ ũrĩ ciana gĩa papũ. Twake papũ? Ĩni. Ĩke tũgacora na papũ. Ina kama uwe na papo, mama papo, nashika papo, nani papo. E Castro. Ka eh Castro. Ah, Castro. Ni blue. Icio. Icio nĩcio ĩ. Rĩu rĩu we, rĩu Sami tũrathiĩ na kĩahwa, kĩahwa iti. Yakwa ndũngĩakĩrire kĩahwa. ndonire atirĩrĩ tũhanane Ca. niĩ ngĩrĩ maina mũnene we wĩ maina kanini tũhanane tũkorwo na waiticu ithuothe Ai. yani ona kici nĩ tũrekĩra kĩremba tũramuoha kĩremba kici rĩu ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ hena kĩndũ gĩakwa kĩ- kĩ haha ĩ ndĩrakĩona gĩgĩtwarithio wega wega haha gakari ĩni nĩ gakwa nĩ gaku ĩni ĩ mũrenda Ũkoragwo na baithikiri na ngari? gatingĩnengera karĩa kahĩ gatinĩ karega nako ĩ Karega Kĩ- o kĩndũ gĩakwa ndoya karega nayo

Aga- agathiĩ amĩoete igũrũ agathi a- aga- akamba gũcocera rĩu akanjia kũm- kũmĩoya ũguo Ehe. Ũcio nĩ moru ũcio. Ũ- ũ- ũcio- ũcio ũcio nĩ athũkirie ũcio nĩwe wathũkirie tiguo Kama haya rĩu ĩ ngũkũragia atĩrĩrĩ rĩu waheo nduthi nĩ reverend ben rĩ nĩ ũmũhoyagĩra Eh, ũyũ nĩ waruta kaũrũ gaka